Ҫуллен чулах паянхи кун пире ҫурхи кун пек илемлӗ туйӑнатчӗ. Кӗркуннехи сӗмпӗлӗт витӗрех пӗр пирӗншӗн хӗвел йӑлтӑртататчӗ, хавасланса тапатчӗ пур ҫӗре, тивӗҫлипе пур халӑх савӑнатчӗ. Кӑҫал ҫав ҫутӑ савӑнӑҫ ҫумне капланчӗ пирӗн тӑвӑлланнӑ ҫилӗ. Уявӑмӑр иртет ҫав кӗкунне. Хальччен иртмен кисревлӗ аслатиллӗ ҫук килӗшӳ. Эпир ун ҫулӑмне пулатпӑр-и, тӑшманӗ ҫунса вилӗ. Историн сарлака ани ҫинче тӗл пулчӗҫ икӗ вӑй, пӗри ӑнманнӑ. Юнланнӑ ҫӗҫӗ ун ҫӑварӗнче, вӑл ирӗклӗ малашлӑхӑн тӑшманӗ. Теприн, тӗнче телейӗ аллинче, ҫавна ӳкермессе вӑл хӗҫ хӑйраннӑ. Этемлӗх ҫулӗн факелӗ пулса ҫунать хӗрлӗ ялавӗ ман ҫӗршывӑн, ҫавна нихҫан сӳнтермессе шанса кунран-кун ҫӗнӗ паттӑр тухрӗ йышлӑн. Мухтав сире, янрать сума суса хӑй парӑмне тасан тултарнӑ ҫыншӑн. Тӑван ҫӗршыв, ытарайми ҫӗршыв, хӗҫпен сыхланса ӗҫпе сиплентӗн, юнпа, тапах хӑпаранса ир сыв, хӑватлӑ улӑп пек ӳссе ҫӗклентӗн. Чӗрӗмере паян эс хурҫӑ хыв, хӑрушӑ тӑшмана касса чикмешкӗн, йыхравлӑн, хытӑрах янратӑр сас, Тӑван ҫӗршывӑн ирӗклӗхшӗн, чысшӑн, арканнӑ хуласемшӗн тавӑрас, ҫаратнӑ ялшӑн, каҫнӑ ҫуннӑ килшӗн, таптанӑ тырӑшӑн туратакас каппайчӑксем таричченех пуҫ илӗн. Тӑван ҫӗршывӑн вӑрҫӑри хӗҫпе, танкпа, самолетпа та, тупӑпа та, килти ырми-канми хӑйӑҫӗпе мӗн кирлине пурне те туса патӑр.

Чыса сыхласшӑн пирӗн хӗрсене, пусмӑрҫӑсем тискеррӗн ушкӑлаҫҫӗ, ачаллӑ, йывӑрлӑ арӑмсене кӑкрисене касса чиксе ҫураҫҫӗ. Хисепсӗр юн, куҫҫуль пире чӗнет, часрах ним хӗрхенмесӗр тавӑрасчӗ. Пӗр утӑм та ан пусчӑр малалла, Европа тӑрӑх, ҫӗнтерӳллӗ маршӑн, хӑравҫӑ сутӑнчӑксене пула иртет пулсан фашизм кунта виҫҫӗ аршӑн, Тӑпрана лекмӗ, ҫунтӑр вутпала кӗлне вӗҫтерчӗр ҫавра ҫил хаяррӑн. Паян ак ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫула кӗретчӗн эрӗ, пуртӗнче тинкернӗ эпир тӑратакан вӑя-хала. Хӑҫан ултав тӗрӗслӗхӗ ҫӗнтернӗ? Пирте вӑл ҫӗнтерӳ пиртех пулать. Эпир халь шанчӑкӗ пур халӑхсен.